Insellmilkom, nilqa' magħna lil Dottor Simon Busuttil. Insellmik. Irrid ngħid illi meta meta stidinnik eh, inti ma kontx ingħatajt din il-kariga illi għandek kariga importanti ħafna fl-Ewropa. U Għax kien ġad joħroġ ir-riklam fil-fatt li se tkun magħna. Imma niftakar kont miegħek fuq it-telefon qed niftehmu, kont marid jien u anke kont ma tiflaħx int, tiftakar? Iva, niftakar. U għedtli x'għedtli, għedtli?
Għedtlek, isma' għedtlek, int għadek ma tiflaħx, x'int għedtli li kellek bronkite? Kont ħażin. Għedtlek, naħseb imnalla li għandek bronkite u mhux se jsir dil-ġimgħa għax jista' jkun li ser jiġri xi ħaġa f'ħajti il-ġimgħa d-dieħla, kif fil-fatt ġara.
U int għadt li għadt li mhux se ngħidlek. Hekk hu, għadt li mhux se ngħidlek. Naf aħjar ma nkunx naf ma jmur toħroġ x'imkien u neħel jien speċi. Vera ma nix. Imma mbagħad kienet illi kif sirt taf imbagħad int, ġifieri?
Ġiet konfermata fl-aħħar minuta, ġifieri jiena talbuni nitla' Strasburgu fejn il-Presidenta, il-Presidenza tal-Partit Popolari Ewropew, li bażikament hija ħmistax-il ruħ, kienet qiegħda tiltaqa' biex tieħu d-deċiżjoni finali. Jiena fl-aħħar jiem kont ċert li ismi kien fosthom pero' dejjem jibqalek dubju li bejn dawk il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea min jaf kemm ikun hemm pajjiżi speċjalment il-kbar illi jkunu qed jimbuttaw biex il-kariga jiħduha huma u allura ma ridtx illi jien nagħmilha kif jgħidu bil-Malti fatta illi ser noħodha jien. Tlajt hemm għamilt tliet kwarti nistenna barra sakemm kienu qegħdin jiltaqgħu. U mbagħad sejħuli u qaluli, Aħna qegħdin noffrulek illi tkun is-Segretarju l-Ġenerali ġdid tal-Partit Popolari Ewropew minn Marzu li ġej. Tal-partiti kollha tal-Ewropa. Hekk hu, huwa l-partit Ewropew illi fih għandu aktar minn 80 partit minn madwar l-Ewropa kollha aktar mill-Unjoni Ewropea. Kellna darba l-Arnold Cassora li kien ukoll Segretarju Ġenerali tal-Greens. Hekk hu, nsellimlu minn hawn, xi fatt kien wieħed mill-ewwel nies illi feraħli. Hekk hu, u kienet kariga importanti. Naturalment din iktar partiti, iktar X'qaltlek per eżempju Kristina, kif saret taf? Kristina hija l-ewwel waħda illi saret taf u l-appoġġ illi tatni hi kien inkredibbli. Hi qaltli ara ma jfettillekx tgħidilhom le. u b'dak l-appoġġ għaliex din hija deċiżjoni li ovvjament iġġib taqliba f'ħajjitna u minkejja li hija taf illi ġġib taqliba f'ħajjitna kienet l-ewwel waħda illi tatni mija fil-mija appoġġ. Ommok u missierek kif ħadu?
Ommi u missieri. Jien ovvjament ma kontx magħhom għaliex ċempiltilhom biex ngħidilhom illi din ġiet ikkonfermata. Il-mamà naf illi bkiet, it-tnej bil-istil tagħhom. Il-mamà tibki toqgħod fis-silenzju tagħha u naf illi bkiet għax qaluli. Bdiet tikbi u nimmaġinaha.
Iva.
U l-papà naf kemm iħossu kburi imma fl-istess ħin ma ħax gost Għax Alla le, għax issa jitlaq, u għax issa nitilfuh, u bl-għajjat tipiku tiegħu, għax il-mamma kwieta l-papa jgħajjat, u jien xi mkien fin-nofs.